Salam ildeşler. Şu gün iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi sekizinji sentýabry hepdäniňem şenbe güni hoş geldiňiz demokratik oppozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Şu günki biziň çykyşymyzyň temasy Türkmenistan döwletiniň we türkmen halkynyň garaşlygy boýunça Biz size ýaňky gürrüň etjek bolýarys. Ine, şu gün meniň bilen şu çykyşymyzda, şu platformada Konstitusion Centryň ýolbaşçysy Muhammet Düýeji çykyş edýär. Muhammet Düýeji, siziň bilşiňiz ýaly, köp ýyllardan bäri, menden hem öň, ýaňky çykyş edip gelip, türkmen halkynyň aladasyny edip gelýär, türkmen halkyna azatlyk berjek bolup göreşip gelýär. Muhammet aga, salowmaleýkim! Salam aleýkum Waleýkum essalam Salam watandaşlar.
Muhammet aga, biz gepleşige başlamasak, men birki sany wideo görkezjek bolýan. Onsoň biz gepleşigi dowam etsek nähili görýäňiz? Murad aga, men birje zady aýtjak şu wideo görkezmden öňçe, eger rugsat berseň. Aýdyň, aýdyň. Birinjiden, bütin watandaşla ýaňy Myrat bir topar aktiwistla onuň öňünde Türkmenistanyň posolstwasynyň öňünde Waşingtonda, Türkiýe döwletiniň posolstwasynyň öňünde protest geçirdiler. Öz watandaşlarymyzy Türkiýeden zor bilen Orsýetden, Türkiýeden zor bilen Türkmenistana deportasiýa edilen adamlar hem türmedäki ýatanlar. Olara türkmen döwleti azar berýär. Şolary goldap, şolaň sesi bolup, şo taýda çykyş etdiler. Men birinjiden şolaň hemme aktiwistlerden öz adymdan örän minnetdar. we her bir adamam şuny ýanak bolmaly. Eger biz ýurdumyzyň aladasyny etsek, ýurdumyzy hormat goýsak, öz halky üçin öz hak-hukugyny gorap, konstitusiýa ýoly bilen öz hak-hukugyny goraýan adamlary biz goldamany öwrenmeli, bilmeli, şonam yzygiderli etmeli. Biz eger Dünýäň ýüzünde elimizden gelen zady şul ugurda etsek, hiç bir Türkmenistany dolandyryp oturan döwlet ýolbaşçylary şu günki ýana halkyny äsgermäni, Konstitusiýany äsgermän eden-etdilik edip bilmeýärler. Şol üçin şu zatlary etmeklik Biz aňyrdaky döwletleň kanuny hereket etmegine-de göni täsirini goýup bilýär. Şu güne çenli hem biziň ýurdumyz dolandyryp oturylan jenaýatkärler halkyň üstüni depeläp, namysyny, wejdanyny depeläp, biziň halkymyzy gulçulyga mejbur edip, biziň halkymyzy şala bir zat ogurlyk etdi diýip türmä basyp, türmede olara azar berip, Hökümet içindäki işleýän adamlara doly aýlyk tölemäni, olary jenaýata mejbur edip, soň olary şantaž edip iş etdirmekleri, iň soňunda-da türmä basmaklary bir zatdan ybarat. Biziň halkymyz protest etmäni oňarazok. Şol üçin biz şu protest etmäni oňarmaly, şul ugurda öňe çykan adamlary goramany-da oňarmaly. Her bir syýasy adam Her bir syýasy partiýaň borjy şundan ybarat, şolary goldamakdyr. Şo zady edibilmedigimiz üçin şu günki gün biziň döwletimizi dolandyryp oturarlar şeýle binamys, biweždan bolup çykdylar. Şu wagt otuz ýylyň içinde daşary ýurtda bir topar

öz garyndaşlaryny goramak üçin hem hiç ýana barmadylar. Diňe, mümkin, otak-butak hat ýazan bolsunlar, haýyş eden bolsunlar, özleri gizlän, gizgenip ýatyp. Hat ýazanyň bir köpük. Eger yzynda gahar-gazap görünmese, eger yzynda aýnalary döwmeseler baryp onuňkyny. Eger islegi hak bolsa gahar gazabny görkezmänem öwrenmeli biziň halkymyz. Dogry aýnasyny döwmeklik hawa seni iştiraf ederle ýöne garyndaşyňy öldürýän bolsala aňyrda sen şony etmeli gorkup ýatmalydä öýüňde. Şony etmedik adamla indi häzir öňe çykan adamlara siz şeýtýäňiz beýtýäňiz diýip dil ýetirjek bolýarlar. Men şolar üçin Siziň eden işiňizi, siziň toparyňyzyň eden işine örän uly hormat goýýan, uly ähmiýeti bar. Şuny biziň obşestwamyzda, biziň ýaşlarymyzyň arasynda däbe öwrenmeli. Biz hemme toparlar, tapawuty ýok, näme pikir etýär. Öz hak-hukugyny gorap öňe çykan adamlary Bizi goramany öwrenmeli. Sag boluň ýene bir gezek Myrat aga, hemme siziň toparyňyzdan şoňa gatnaşdylardan ýene-de men minnetdar, ýene bir gezek. Sag boluň, menem öz gezegimde şu DBT Halk Hereketiniň agzalaryna we beýleki aktiwistleriň agzalaryna, ine talyp bar, ýaňky ekranda görünmeýän oglanlar bar, şu zatlary gurnan oglanlara hemmäňize köp-köp taňyrýalkasyn. Biz Halkymyz üçin edýäs. Biz halka motiwasiýa berýäs. Amerikada, Warşawada, Ženewada, Parižde nirde beribilsek berýäs. Indi şu ýaly hiç bir döwletde oppozisiýa ýok. Şu ýaly biz ýaly yzygider dürli döwletlerde öz halkyny motiwasiýa etmek üçin, öz halkyny gollamak üçin protest edýän ýok. Diňe bir ýerde edýärler ýa başga ýerde edýärler şoň bilenem neme edýärler. Dogry biz içinde etmeli ýöne içine-de nesip bolsa şol günlerem geler. Muhammet aga gepleşigi dowam edeli men bir iki sany wideo görkezjek bolýan gysga ýa mümkin bolsa ine hä bir minut. Ine Gazagystanda aýal maşgalalar ýaňky nemäni bekleýär. Ýollary bekleýär. Özem bul oppozisioneram däl, bular ýaňky nemede däl, sadaja aýal maşgala öz isleglerini, öz nägilliklerini konstitusiýaň esasynda ýoly bekläp protest hökmünde edýärler. Üns beriň, Gazastandaky türkmen neme, gazak aýallar.

Ine üns beriň hormatly watandaşlar şu ýaly adamlar şu ýaly adamlar ne syýasatda ne jemgyýet işlerinde ökde ne düşünjeli ýaňky syýasatçylar ýaly elementarna konstitusiýa esaslanyp elementarna öz kanunlaryny öz haklaryny nägilelik hökmünde aýdýarlar. Hi adam öldürilermi? Ýok. Adamy ýaňky birini ýardylarmy, öldürdilermi, ýakdylarmy? Ýok. Köçä çykyp, ýaňky bir köçe düzgüni ýa bir zady saklap, adamlaryň bütin hökümediň ünsüni çekýärler, bütin dünýäň ünsüni çekýärler. Bolmasa, şul aýal maşgalar öýde çagalaryna seredip, ýaňky agtyklaryna seredip ýören adamlar. Bular syýasatçam däl, arkasynda-da syýasatçy duranok. Ine, Türkmenistana biz galjak, bize lider gerek. Ine, şularyň arasynda lider barmy? Ýok. özleri. Şonuň üçin biz lideriň lider diýip hemmämiz bolmaly. Hemmämiz diňe bize garaşyp dursaňyz, diňe bize näme etseňiz, onda öz ýaňky günüňizi, öz jan saglygyňyzy, öz geljegiňizi diňe bir adama baglaýaňyz. Ýok. Özüňiz çözmeli. Ine öýde çörek bolmasa, haçanda lider gelip bize çörek berer diýip oturmaly däl. Muny Gurban bilen ýaňky Nyýazow erbet öwretdi, gazy mugt etdi, çöregi mugt etdi, ony mugt etdi, ot mugt etdi. Gozganmaň, kanagat boluň, galan zady men ogurlap öz döwledimi gurjak diýip ýaňky ýatyrdy halky. Ýok, bize mugt zat gerek däl, bize müňden ýokary aýlyklar gerek, çöregem biz mejnarod bahadan alybileris, Biz ýaşap bileris beýlekiler ýaly şo pula biz daşary ýurda-da gidip gezip bileris biziň mümkinçiliklerimiz uly bolar şoň üçin siz gowy aýlyklar almaly bir realno töläp bilmeli plçesosobyn bolmaly we beýleki adamlaryň ýaly finans haklaryň bolmaly finans mümkinçilikleriň bolmaly we finans ýaňky rezerwiň bolmaly ine şoň üçin biz hökümede bagly däl hökümet bize bagly biz ony saýlaýarys Şoň üçin indi şul aýal maşgalalaram olar ýaly lider gözläp ýa institut okap syýasatçy bolup çykanoklar. Öz haklaryny öz obasynyň ýanyna köçäni beklap gorýar. Näme üçin biz şony edemzok? Näme üçin biz şuny edemizde watan dönügi bolýas ýa-da watan ýaňky watany masgara edýäs ýa watan neme edýäs? Ýok. Indi şular şuny aýdyp, Hökümedine üns çekdirip, ýagny hökümede üns çekdirip problemalaryna çözdürýärler problemasy. Şu zatlar Fransiýada-da bar, Amerikada-da bar, hemme ýerde-de bar. Ine haçanda Fransiýada biz ýaryşa gidenimizde şular ýaly protest bolanda žolty žilet diýýär. Duruzdylar. Bizem şony geçjek bolsak, ýaňky biz gyja galýas. Ýöne içindäki maşynyň içindäki hemmeler Geçenine sag bolsun aýdyp sag boluň edýän işleriňize biz garaşarys hiç biz çykyp bilemzok ýöne biz garaşarys problema ýok hökümediň ünsüni çekmeli gaty dogry edýäňiz diýip gaýtyp olara minnetdarlyk bildirdiler görýäňizmi gyssansaňam şol adamlar seň wagtyň bolmansoň köçä çykyp üns çekip ýaňky kanunlary işletjek bolýarlar biz olara sag bolsun aýtmaly bular paçti prawazaşitiniň işini edýärler. Näme Muhammet aga, şuňa nädip seredýäň sen? Göz, e, Murad aga, gözde ýaman gowy gürrüň gozgadyň. E, gözde men e, bir ýene mesal urjakda, gözde Izrail şu wagtlam Izrail bir kiçi döwlet, 6 million nasileniýe. Özem territoriýasam kiçi. Töweregem gözde Siriýa, Liwan, Ardeniýa, Ýegipt, o gapdaldan Gaza, Hemmesi şu terroristleň toparlaryň ýygnanan ýeri hemmesi gabap alan. Duşmanlary özi ýeke. Özem iki sany uly Iranyň gollaýan Hamas terroristik topary i Hazbullah nemesi. Ýüz müňlerçe raketasy bar. Taýyn. Hemişe-de aýdyp otyr Izraýyl aýyrjak diýip. Şu wagt uruş gidip otyr. Onda-da Ysraýylyň içinde günde miting bar. Günde miting bar. Özem uruşa garşy mitingler. Natanýaga garşy çykyş etýärler. Öýüne çozýarlar. Bir adam tutdylamy? Gözde uruş gidip otyr, ow, siz eýtmäň diýip aýdan barmy? Gözde, halk hemişe sözüni aýtmaga haky bar. Aktiw bolmaly. Eger bir döwletiň içinde, gözde, eger bir döwletiň içinde halkyň köçä çykmagyna, öz protestini geçirmäge, öz jemgyýetlerini döretmäge, syýasy topartlaryny döretmäge, azat metbugaty, ýapýan döwletlerdi, onsoň adamlar neýrä tarapa gitmeli bolýar? Isle-isleme ekstremizm tarapa gitmeli. Onsoň şu ýetmiş ýyllap, onsoň otuz ýyl biziň öz ideologiýamyz e, marksist-leninistlik ideologiýada bir zady adamlara nemeden, eger sen Syýasata gatnaşjak bolsaň, ýurduň, döwletiň işine gatnaşjak bolsaň, ähä sen hökmän syýasy partiýa döretmeli, hökmän ideologiýaň bolmaly, hökmän aý bir terroristik topar döretmeli, şol ýanak panýatiýany biziň kellämize salan lideriň bolmaly. Ýok, olaň hiç haýsy gerek däl, ýaňky seň aýdanyňdan. Halk hereket etmäni, talap etmäni oňarmaly. Ähä şuny onuň ustaby şol. Onuň ustaby näme? Adam owuklar deklarasiýa edýäni ady eneden doganda azat dogýa, ýüwürt joňky aýtmaga hereket etmäne, sözüni aýtmana ýüwürdiň içindäki geçýän habarlary azat habarlary almaga hakly diýä. Ä şu hakly bolsa şony beriň diýä ýüwürdiň içinde hiç bulaşyklyk bolmaýa, terrorizm bolmaýa. Terroristik toparla döremeýär. Duşmana hyzmat etmeýän Izrailiň hiç bir Izraili görmersiň gidip Hamasy işlejek bolsun. Öz içinde garşym, Atanýaga garşy. Näme diý, söýýä, agzyndan gelenden söýýä. Ýöne hiç kim hiç zat diýen. Polisiýa da şony goraýar. Ähä demokratiýa. Şol üçin hem bütün arap döwletleri, bütün dünýä isat edip bilen ak Izrail ondan öke. Hemme zat ýakyp otyr, otlap otyr, Hiç kim sesini hem çykaryp bilenok. Güýçlüligi şondan ybarat. Halkynyň orny bar ýurtda. Kanun çykarmakda, sesini aýtmakda, köçä çykmakda, nalogyny töleýär, talap hem etýär. A biz bolsa bütin baýlygymyzy bir akbagyň eline tabşyrypdyrys. Syýasata gatnaşma, lidere garaş. Kakoý näme lider, kim gelmeli? Özüň azat etmeli. Bar talap et. Eger şolara bir zat diýse, biz daşary ýurda şolary gollamaly. Men şol üçin aýtdym. Biz daşary ýurtda borjumyz. Hereket etýän, hakyny talap etýän, öňe çykýan adamlary oň kimligi bilen işimiz ýok biziň. Şolara hökümet bir zat diýjek bolsa, biz şolary goramaly oňa. Şony oňar bilsek, daşary ýurtda özem gahar-gazaply etmeli. Gözde Fransiýada ýaňy özüň gowy bilýäň. fermerle neme edende gelip maşyndan tezeklerini getirip dwaresin öňüne dökdüler. Hawa jinaýat şol. Ýol ýapdylar, demir ýol ýapdylar. Hawa jinaýat. Ýöne şoňa bardylar. Näme üçin? Gahar gazabyny görkezýär. Ýöne şolara hiç zat diýenak, meselelerini çözdüler. Şol üçin biz hem daşary ýurtda hökümet üns bermeýärmi? Hatymyza jogap bermeýär, bar aýnalaryny döw. Bar sen beter sen ýöne ýol bilen kanun etmeýäň biz gahar gazabymyzy görkezmäni öwrenmeli aý hat ýazdym men otap beýtdim olaň hiç peýdasy ýok bagyşla şu näçe hat ýazsaň eger şu gahar gazaply hereketler görmese şolar tualetde aýyrlanýarlar bagyşlaň şunýanak kim bolasyň joe baýdene ýaz şeýle eger yzynda güýç duran görmese Hiç zat etmeýärler. Şol üçin biz ne lidere garaşmaly, ne beýleki döwletleriň podaçasyna. Biz gahar-gazamyzy görkezsek, hemmesiniň ozaň bir ýerine ot salnan ýaly ylgap başlaýarlar. Meseläni çözjek bolýarlar. Şol üçin siziň eden hereketiňiz, biziň aktiwistlerimiziň eden hereketi, şony dowamly gahar-gazaply gollap, Türmede-de hiç zat etdirmesizligini, Türkiýe döwlet inden beýläk biziň aktiwistlerimizi äkidip bilmer ýanak etmekligi, Türkiýe döwletiniň posolstwasynyň öňünde gahar-gazaply hereket etmegimiz, ä-hä biziň elimizden gelýär, şonam etmeli, şo gahar-gazabymyzam görkezmeli. Şonam bolmasak, aglap oturarys öýde, aý, alyp gitdiler-dä, näme elimden hiç zat gelenok, näme edeýin diýip oturarys. Ýöne siz etdiňiz, berekella size. Dogry, Muhammet aga, dogry. Kan kadr okeýin hemişekilik hemişelik ýaly ine Türkmenistan ýollary.

Ine üns beriň Muhammet agam şu ýol bolmaýan ýerden maşyn çalt gidýär we ýaňky nemesine barýar. Ýol ýok ýerden. Ýol bar ýerden biz ýaňky sürübem bilemzok hiç zadam edibem bilemzok. Üns berdiňizmi? Ine meniň pikirimçe her bir welaýat merkezinde Mary Mary, Daşow Dasow, Çärjew Çärjew, Balkan Balkan, ine Balkan Al, Arkadag şäheri bolmaly diýip, ýaňky Arkadagdan pul alyp, öz şäherini gowulaşdyrmaly. Şeýdip, muny sypaýyçylyk bilen ýollary düzedäýmeseň, Arkadag öz Arkadag şäheri bilen gezip ýör. Bul adam Türkmenbaşy nemesine, ýaňky metjidine baryp sadaka berýär. Halk maslahat geçirip, uly üstünlikler gazandyk diýýär. Biz ummasyz üstünlikler gazanyp, adamlara medal beren bolýar. Näme üçin ýalan gürläp gezip ýör, biz bilemzok. Ýöne ine şu ral ýollar Türkmenistanyň hakyky durmuşyny görkezýär. Ine ýaňy-ýakynda Fransiýanyň žurnalistleri bakyp geldi Türkmenistana. Maňa materiallary görkezdiler. Hudaý saklasyn, Balkana barypdyrlar, Daşoguza barypdyrlar, o ýere, bu ýere barypdyrlar. Ýaňky ýollary görkezýärler, jaýlary görkezýärler. Hudaý saklasyn. Ine şul maglumatlar bütin dünýä ýaýraýar. Sen gizläbileňok ony. Arkadag şäheri owadanjak kartinka görkezip, gizäbilenok o zat, gizäp bileňok o zatlary. Şonuň üçin biz realnyý ýaşamaly. Erteki deý ýaly fasadymyz kartinka, yzy bolsa ýaşar ýaly däl döwlet, kyrk bäş prosendi ýaňky Türkmenistany terk edip gitdiler. Olar ýaly bolmaly däl. Şonuň üçin men her wagt aýdýan, logistika, ýollar, birinji bilen, zeýkeşler, kanallar, elektroenergiýa, gaz, hemme ýeri üpjün etmeli. Onsoň Ikinji etap, metbugat öýleri, medeniýet öýleri, ýaňky poliklinikalar, bolnisalar, sadikler, mekdepler, institutlar, ýaňky şu zatlary üns bermeli, sosial sosial obýektleri üns bermeli. Üçünjäm bolsa, onsoň baý bolsaň, ondan hem puluň galýan bolsa, sen halka kömek etmeli. Ondan hem soň puluň galýan bolsa, onda sen Türkmenistanda Aşgabat şäherini super öňde gidiji sifrowoý tehnologiýaly şäher bolup bilersiň. Ýöne sen soňky proýektiňi başlap, entek o bir topar adam görgüliler kyrk bäş prosent adam daşyna çykyp, daşynda işläp, maşgalalaryny dogrudan ekläp gelýär. Ony etmän, göni ýaňky dördünji proýekte ýapyşsaň, onda sen ýa idiot, Ýa-da edýän işiň bir akmaksyzlyk bolýar. Menä şeýle pikir edýän.
Indi Myrat aga
bi Berdimuhamediň Nyýazowyň edýän zady bir zatdan ybarat. Ol diňe türkmen baýlygyny satyp, ozal jaý gurýan, köçe gurýan diýip ýarpy puluny Putine, şony gollaýan adamlara daşary ýurtda on müň ses çykmar ýanak Erdogana oňa muňa pul seçýär. Et, etýän ol ony maksada laýyklykda ýurdume gerekdir şo diýip edenam. Ýurdume edeýin diýjek bolsa, indi Kanadaň içinde şu diki haýwanlara nahar bermek gadagan. Bilýän näme üçin, näme esaslanýanda şoňa. Şolaň diýä özi tebigatda öwrenip göreşmäne ukybyny podawlýat etýäňiz diýýär. Hawa, ýitirmez ýaly oňa. Hawa, özi gidip göreşip tapsyn. Özi gününi görsün diýýär. A biziňkiler men mugt gaz bereýin, mugt o halkyň işeňňerligini podawlýat etýärler. Ýurduň ykdysadyýetiniň öňe gitmeginiň öwüne geçýärler. Indi şu meseläni Indi ýurduň baýlygy bar, nebti, gazy. Şony näme tejrübeli bar dünýäň ýüzünde? Gowy halkyň bähbidi üçin ýurdy ösdürmek üçin aýrylan hola Norwegiýa. Norwegiýada Türkmenistan ýaly alty alty million naseleniýesi bar. O ýetmiş dokuzynjy segsenji ýyllarda gaz neft çykýar garaz. Ozan şel kompaniýalar bilen dogowor etýärler. O dogoram onuň özleri tapýarlar. Şony tapdan belli bir şert berdi. Ondan näme etýär? Ýörite bir soda açýarlar. Neftden, gazdan gelen pullary şu sada ýygnaýarlar. Oňa da usilinni kontrol. Köpükmi köpük hemme zadyny. Şu tak gelýän puly ýöne rezerw du. Ony näme etýärler? Bir topar infrastrukturany döretmek üçin, daşary ýurtda uly kompaniýalaryň aksiýalaryny satyn almak üçin, daşary ýurtda beýleki inwestisiýa goýmak üçin şondan haýyrlanýarlar. Şoňa-da iň tejribeli adamlary goýýarlar. Şol inwestisiýa goýup, şondan gelýän pul bilenem öz halkyna mugt bir topar uslugalary akaza et. Meselem, medisina bezplatny, ýene bir zat, ýa öz e, e, okuwçylaryna pul mugt okutýarlar. Bir topar halka geljekde ösüşine peýda bolar ýanak zatlar edýär. Näçe trillion dollar şu wagt ýygnanyp şolarda pullu. Näçe trillion dollar. Bar görüň, ol öwren. A biziňki bolsa, bu ýerimiziň aşagyndaky baýlygyny bir towar haramzadalara paýlaýarlar. Boldy eden zady şol. A biziň halkymyza-da o tak pul ýok, bu tak pul ýok, gaýtam köçelerde polisiýalar mejbur etýärler, oň-muň gazananja puluny agzyndan aldyrlar. Ä-hä şu haramzadalaryň edip ýören zady.
Dogry. Bular baý halk gerekýär. Bular şo kösenip ýören, ýaňky 100 dollara zar bolup ýören halk gerek. Ol halk öz azatlygyna göreşmez, diňe ýaňky iýmit tapmak üçin göreşer, başga zada göreşmez diýip, şuny ýaňky garyp ýagdaýda saklaýarlar. Ýörite, 33 ýylda biziň aýlygymyz 100 dollardan geçenok. O näme boldy? Näme näme biz etdik? Ýa hökümede hemme zatlar ösüp gidip otyr, bahalar ösüp gidip otyr, produktyň bahasy ösüp gidip otyr. Biziň aýlyklaymyz şo öňki ýerde dur. Ine, şonuň üçin hormatly watandaşlar, biz şu zatlary hökümede etdirmeli. Hökümet halkyň hyzmatkärleri. Olar hökümet üçin nime? Halk üçin işlemeli. Ýa görkezeýin ine Muhammet aga ýaňky efirden gitdi. Efirde bar ýöne ekrandan gitdi. Muhammet aga ýene bir wideo bar. Bar bar bar bar bar bar.
Okey. Ýene bir wideo bar. Gaty şu wideo meni tolgunlandyrýar. Gaty begendirýär. Bir serediň şuňa. Şu wideo. Ýaş gyzjagaz.

Ine, üns berdiňizmi, Muhammet aga? Garaz, ýaňja şu bir gyzjagaz mekdepde öýdýän, nära bolup, Öz hakyny ulanyp ýaňky orta çykyp nägiligini bildirdi. Hany şul adam, şul ýaňky gyzjagaz, şo ýerdäki bolup geçýän bikançylygyň ýüzüni açdy. Şol watan dönügim ýa watan dönügi dälmi? Şo gyzjagaz näme etdi? Adalatsyzlyk ödüp, şu adalatsyzlyk bar diýip şony beýan etdi. Bar edenje zady. Muňa-da şul ýaly ýaňky biri köçä çykyp ýa-da biri häkimlige baryp öz hakyny talap etse, polis çagyrýarlar-da, polis, polislerem näme çagyrsa, kim häkim çagyrýar şuny aýyr diýse, oň guly, o halkam ýaňky häkimiň guly ýaly bolup, bul adamy ýa polis bölümine akidip, üstüne ýaňky depeleýärler ýa-da muny ýaňky häkimlikden aýryp zyňýarlar başga ýere. Biziň haklarymyz hiç ýerde ýaňky hormat goýlanynok. Onam kim edýä polis MHM. Ine şur ýaly ýagdaýlar Türkmenistanda bolup ýör Muhammet aga. Siz näme pikir edýäňiz? Biz düzetmek üçin. Gözde Myrat aga gözde ýer bilen göň ýalak tapawuty barda. Äş Kanadada meň gyzym okuw gutardy. Ozaň ýygnagyna baraňda, ozaň şo taýda deputatlar gelýär zatlar çykyşa bile aýtýan zatlary esasy näme? Üýtgetmeli diýýär. Ýurdy üýtgetmeli diýýär. Bize kemçiligi tapyp, ýüze çykaryp, aýdyp, şoňa çözgüt tapýan adam gerek diýýär. Gaty dogry. Gözde näme diýýär? Gözde, a bizde öwdürýän adam gerek. Biziň okuwçylarymyz diňe prezident näme diýse şony öwmeli. Mekdebiň mugallamy näme diýse şoňa bolýar diýmäni öwrenmeli. Şol üçin bula nirede, ola nirede. Hawa, şoň üçin Türkmenistan ösenok, beýleki bütin dünýä jemgyýeti ösgüp otyr. Şol üçin bize aktiw halk gerek, sesini aýdyp bilýän. Şondan soň demokratiýa bolýar. Demokratiýany hiç kim getirip biler. Ne Muhammet Düýeji getirýär, ne Murat getirýär, ne beýlekiler getirip bilýär. Ony men getirjek diýip bara gasamjyk gelende-de ýüwürdi, çalak gezdiler hemmesi. Saddam Huseýnden tut ta Eýranyň Aýatullah Homeýnisine çenli. Ta Lenine çenli. Ta ol Kubaň nemes neçeldi. Iň arassasy Fidel Kastro diýeýinler. Hiý bolmany milliardlap ogurlamady diýeýinler. Mumkin on bäş million dollar ogurlan. Ýöne şolam ä bütin halkyny umumy hemmesini betbagtçylyga öwürdi. Dünýä siwilizasiýasyndan alyp galdy. Şol üçin bara hiç kim size azatlygy getirip bilmeýär. Diňe özüň azat bolupda öz gorkyňdan öz ýurduňa eýe çykmasaň. Seň ýurduň biz özbaşdak diýip elli iki gygyr asyldy özbaşdaklyk ýok. Ola Putin hakyky özbaşdak boljak bolan döwletleriň üstüne waýenny çozgy etdi. Öldürdi, bambit etdi. Şol üçin bir döwletli biz özbaşdakdyr ýalan sözleýärler haramzadalar. Hemmesi Putina näme diýse bolýar diýýär. Putin Soýuzyň dargamagy iň ýalňyşlyk diýip hasap etýär. Indi siz hawa oturypda hawa özüňize özbaşdak diýje. Ýalan sözleýärler. Eger özbaşdak bolsa anyk halkyna erkinlik bersin. Halkyna erkinlik bersin näme ýaňky ýanak gyzjagazla gelip hökümet ýolbaşçysy bolsun. Sözüni aýdy bilýän adamla, kritikować edip bilýän adamla, öz hak hukugyny gorap bilýän adamla Türmede ýatmalylar, şolar çykardylar. Haramzadalar ýalan sözleýärler ýurdumy öz başdak diýip. Bula öz başdaklygy ýurduň mülküni eýelenip Putina beýleki haramzadalary paýlamak üçin özüni öz başdak diýip.
Dogry. Ine men ýene bir mysal getireýin. Fransiýada gaty ösen döwlet. Demokratiýa, ösen, ýa adam haklary, adam gymmatlyklary iň ýokary içinde reformlar etmeli, mundanam beter gowulaşdyrmaly, öňe gitmeli diýip ýaňky uly bäsleşik bar. Türkmenistanda bu haklaram ýok, hiç zadam ýok. Şu zatlar aýdýanam ýok. Ondan näme biz rezultata garaşaly? Näme biz Türkmenistan öser, ine häzir kynçylyklar bar, öser. 33 ýyl kynçylyklar bar. Şu kynçylyklar çözülmedi. Şu 33 ýyllap kynçylyklar şu güne çözülmedi. Ikisem asfalta gitmeli. Atal oğul. Çözülenok bular. Şu zada garamazdan ine açyk garaşyň häzir men dollar ýagdyraryn, men eýderin, beýderin, men häzir siziň gazyňyzy satyp o ýerden ýarysyny ogurlap ýarysyny size getirerin diýip şo ýalan sözläp ýörler. Muhammet aga biz esasy temamyza geçeli rugsat berseňiz. Birinji temamyz ýaňky garaşsyzlyk. gün Garaşsyzlyk baýramy geçdi-de. Şu Garaşsyzlyk baýramy Gurbanguly bilen Serdar bellediler. Sebäp olar halkdan garaşsyz we Putine garaşly baýramyny bellediler. Indi türkmen halkyny alyp görseň, ýa umumy Türkmenistany alyp görseň, türkmen hökümeti prezidenti bilen garaşly Putine. Türkmen halky ýaňky Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedowa garaşly. Diýmek biziň döwletimizde garaşsyzlyk elementleri barda özi ýok. Biz garaşly halk bolup garaşly prezident bilen oňa näme diýse şo bolýa. Kanun bar ýok hiç kim seredenok. Üç sany bolmaly häkimiýet balans üçin döwletde döremeli bolmaly hökümet konstitusiýada bellenen hökümetler ýok. Üýüniň kartinkasy bar. Hemmesi Gurbangelin serdaryň agzyny seredip dur, näme diýse şony edýärler. Diýmek, olam garaşly. Hökümet Gurbangelin serdary Berdimuhamedowa garaşly. Şol iki adamam Putin näme diýse olar garaşly. Diýmek, ne döwletimizde garaşlylyk bar, ne hökümetde garaşlylyk bar, ne halkda garaşlylyk bar. Biz garaşsyzlyk üçin göreşip göremzok. Biz gan döküp göremzok. Biz der dek göremzok. Biz gara üýşüp orta çykyp göremzok. Biz üýşüp ýa köşgüň öňüne baryp biz garaşsyz diýip göremzok. Garaşsyz diýip göremzok. Onsoň näme üçin bize garaşsyzlyk kellämize ýagty ýagsyn. Näme üçin garaşsyzlyk bolsun bizde? Ýok bizde garaşsyzlyk. Birinji bilen türkmen garaşsyzlygyny almaly. Türkmen hökümeti, türkmen döwleti garaşsyz bolmaly. Şol dokumentde bar, hakykatdan hem biz garaşsyz gitjek ýerimiz ýok. Ikinjiden neýtral bolmaly. Neýtral däl biz. Islendik döwlet bizi basyp ýör. Sebäbi biziň döwletimiz saklap duran adamlar şuňky günde olar garaşly, şuňky günde olar hiç zat edip bilenok. Olar bizden saýlanan, gowusyndan gowusyndan saýlanan adamlar däl. Olar Putin tarapyndan bellenen adamlar. Şoň üçin olaram Putin güýç bolansoň halka üns berenoklar, halkyň sesi çykanok. Köçe beklänok, bardygyny ýatladanok, hiç zat edenok. Halka rasýoda dam almaýarlar. Ine şoň üçin biz halk bolup öňe çykyp, bizi hatýa bir adam hasabyna görer ýaly nädiklerimizi bildirmeli, kanunlary işletmeli, nirede adalat, biadalatlyk bolsa şo ýerde durmaly-da şu adalatlygy gorap durmaly. Indi şondan başlamalyka diýýän. Siz nähili pikir edýäňiz, Muhammet aga?
Murad aga, bende birinjiden-ä garaşsyzlyk neme, ýigrimi ýedinji oktýabrda-da ol öňden gelýän, o sowet döwründe-de gaýgysy Atabaýew dagy nemeden yglan eden Türkmenistan respublika bolany. Soňam onsoň togsan birinji ýylda-da ýigrimi ýedinji oktýabr. Ýöne bu haramzada şonam üýtgetdi. Şonam üýtgetdi. Taryhy üýtgetdi.
Hawa. Sebäbi garaşsyzlygyň nämedigini bilenok-da. Ponýatiýesi ýok. Watan ponýatiýi ýok, garaşsyzlyk ponýatiýi ýok. Diňe bir hazaýyna hyzmat etmek kellesinde bar. Onuň hemme zady üýtgedip otyr. Hazaýyn hem şeýle, özi hem şeýle. Hem bolmaly şomka diye. Bir haramzada adam şol üçin muňa e, garaşsyzlyk o kagyzyň ýüzünde e, o gün diýse o gün bolýar, bu gün diýse bu gün bolýar. Ýöne indi Türkmenistana garaşsyzlyk barmy? Hawa, dünýäde Türkmenistan garaşsyz hökümet e, tanally, onuň agzasy şu bir syýasy üstünlik. Ýöne biz özümiz häzir öz ýurdumyz eýe çykamda, bize hazaýyn bellediler. Aýratynam Putin gelenden soň. Putinem dünýäde şu wagt Ukraina çozmagy o ýöne ýerden ne. Ol dünýäni şantaž edip öz ýadrny ýaragy bilen men Öz bilýat etýän döwletlem ýagny bar gollap oturan diktatorlamma swetnoý rewolýusiýa etjek bolmaň diýip. Şoňa goşulyşmaň, şolara zat diýmäň, şoly öldürse-de, gyrsa-da halkyny zat diýmäň diýip şert goýdy. Diňe şol üçin Ukrainaň üstüne çozdy Putin. Şantaž edip. Bandit Banditskiý metod bilen şo döwletleri dolandyrjak boldy. Şol üçin hem bir indi Putiniň wsýo gutardy dünýä indi öňe gidibilmeýär eger Putinden we Jumhuriýe Islamydan dynmasa. Sebäbi dünýäň ýüzünde iki sany döwlet bar ýagy, ýagy diýmek serkeş, hiç dünýädäki bar normatiwlere äsgerenok. Banditiskiý metod bilen dünýäni dolandyrýar, bütin dünýäde terroristlere ýarag berýär, narkomafiýany öz bähbitleri üçin haýyrlanýarlar. Banditizm bilen dünýäde öz wiliýat etýän döwletlerini dolandyrjak bolýarlar. Şu iki döwlet, biri Orsýet dolandyryp otyr Putin, o birem Iran. Bütin regiony bulaşdyryp oturan Iran. Dünýä indi hiç öňe gidibilmeýär. Sebäbi dünýä şeýle bir derejä ýetdi, hem tehnologiýa ösdi, hem dünýäň ýüzündäki klimat üýtgeşikli. Eger dünýäň ýüzünde şunýanam dünýädäki öz borçlaryny boýun alan döwletler bu boýun alan zatlaryny äsgermän eden-etdiligi etjek bolsa, günbe-günden bütin dünýä hemme tarapdan howp abanýar. Şol üçin döwletleri mejbur etmeli, dünýäň ýüzündäki bar, kabul edilen, adamzadyň karary gelip, onuň içinde karary kabul edilen zatlary ýerine ýetirmäne döwletleri mejbur etmäne mehanizm tapmaly. Şu mehanizme ýetmek üçin hem iki döwlet esasy päsgel, Putin bilen Eýranyň hökümeti. Eýran indi praktiski aradan aýryldy. Sebäbi düýn Iň esasy Iranyň daşary ýurtda güýji bolup duran Hazbullaň ýolbaşçysyny Nesrullany öldürdiler. Hemme kadrowy ofiserlerini öldürdiler. Bir peýjeriň üsti bilen dört müň sany kadryny Bimaristana ýogatdylar, öldürdiler. Hazbul Hamas Terroristik topar ýaragly, raketeli, ýüz müňlerçe Wsýo, gutardy, dargady. Eýran hökümeti indi sesini çykaryp ýene oty. Muňam häzir eýýäm Eýran halkynyň özi indi soňuna ýeter. I Putin. Putinem iki ýyldan golaý indi bütin dünýäň ikinji men armiýasy diýip kellesini galdyryp ýören adam ä iki kilometr öňe gidibilenok front nemelerinde-de. Orsýetiň içini Ukraina eýýäm Kursk nemesini bir oblastynyň ýarysyny eýýäm aldy. Putin gutardy indi. Şol üçin diktatorlar-da indi olara hasap edip bilmeýärler. Şol üçin Erdogan ýaly başga bir diktatorlara boýun boljak bolýar. Şolara hyzmat etjek bolýarlar. Şol üçin birje ýoly bar Berdimuhametleriň, haramzadalaryň sypmagy. Olam halka orun bersele, eger domokratik üýtgeşiklere, kanunçylyga ýol bersele, aktiwistleri azat etsele, türmäň ýagdaýyny düzeltsele, şonda halk bir towar günälerini geçip biler. Biz ne şu gün özbaşdak, ýöne syýasy derejede hawa, dünýäde özbaşdak döwlet diýip tanalan, o bir uly ýeňiş, uly üstünlik. Ýöne biziň ýurdumyzy dolandyryp oturan haramzada biziň ýurdumyzyň bar baýlygyny Putine satyp oty, Putine berip oty, şony goldaýan adamlara paýlap oty. Hä şondan biz dynmaly. Eger ýurdumyza eýe çykjak bolsak. Eger indem beýläk kösenmejek bolsak. Eger indem beýläk çagalamyz türmä gitmejek bolsa. Eger eje-kakalamyz hökümetde işläbem Iň soňunda türmä düşmejek bolsalar. Eger çagalarymyz ulaldybam, armiýada öldürtmejek bolsalar. Eger çagalarymyz ulardybam, bu Türkiýede gulçulyga ugratmajak bolsak, öz ýurdumyza biz eýe çykmarys.
Dogry. Muhammet aga, gaty dogry belläp geçdiňiz şu ýerde. Eger-de biz dogrudanam kanunçylyk Türkmenistanyň içinde adalatlygy gorajak bolsak, biz hökman garaşsyzlanmagyny almaly. Onam hökümetimiz däl, onam Gurbanguly Berdimuhamedow däl, onam halk özi almaly. Şonuň üçin lider gerek, biri gelse biz yzyna düşjek, hiç wagt yzyna biriniň yzyndan düş. Düşmäň geregi ýok. Hawa, geregi ýok. Öz inemazaly üçin sen köçäňde ýaşaýaňda. Öz öýüňde birinji garaşsyzlygyňy al. Öz maşgalaňa eýeçilik et. Maşgalaň içinde adamlara hormat goý. Çagaňa, aýalyňa, ýaňky dogan-garyndaşyňa hormat goý. Hormatly gürleş. Onuň garaşsyzlygyna degme, seň garaşsyzlygyňa degmeli däl. Bir ýaňky salyhatly gürleşip öwrenmeli. Ondan soň goňşyň bilen, Oň ýaňky öňüne egilme, ol seň öňüňe egilmelidä, garaşsyz arkaýyn ýaňky bir-biriňe hormat goýup gürleşmeli. Onsoň köçede, köçede bir bihepbe ýa adalatsyzlyk edýän bir uçastow bolsa, şol adalatsyzlyk ýa bir hereket bikanun hereket etse, ony ýerine goýmaly, goramaly, adalatlygy we konstitusiýany goramaly. Aýtmaly ýüzüne, näme üçin beýdýäň? Ýaňky administratiw ýollary bar. Arçyny aýdýaň arçyny etmese ýaňky etrap polisyny aýdýaň etrap polisyny bar ýok bol diýse bolýa diýýäň aýt ýazýaň hat welaýat polis bölümine olam ýok bar ýok bol diýse ministrine ýazýaňda kopiýasyny prezidente iberýäň sebäbi ol kabinet ministriň başlygy şeýdip ýaňky konstitusion ýollarda gidýäň egerde bize konstitusion ýollarda şu zatlar mümkin bermeseler Onda biziň hakymyz ýok, hakymyz bar, başga ýollarda ötmäge. Şonuň üçin Gurbanguly bilen Serdar Berdimuhamedowlaryň hökümeti bir zada düşünmeli. Siz adamlara konstitusiýanyň işlemegine, ýaňky we ony goramagyna päsgel bermedik gitseňiz, bespridiellik size garşy döräp, tohumyňyz bilen gyrar, maşgalaňyz bilen ýakarlar, Ine şoň üçin men häzirem ýene bir gezek duýdurýan, soňky wagtlar polis we MHM guramalary açyk basyşlary halka azaltdylar, diňe aktiwistlere garşy göreşýärler. Halka basyş etmäň, halkyň gözüniň oduny almaň, bes ediň indi, ho, bular faşistler däl, bular öz halkyň, ol toýlap, seçip, ýaňky gelin alyp, bile oturyşyk edýän adamlaryň, seň halkyň, Sen şol bolmasa senem ýok. Azajyk azajyk bir ýaňky adalatlyk bular gorap başlasa ýa-da bir-birine hormat edip garşy boljak bolsa goraň şolary gaýtyp dogry edýäň. Sen şu ýerde praw men seni golýan kanun bozmadyň Maňa basş etseňem etjekläň sebäbi sen praw sen adalatly hereket etdiň diýip gaýtyp goraň. Aý ýokardan basyş bar ýok elbetde ýokardan basyş bar. Elbetde Serdar bilen Berdimuhamedowa adalatlyk gerekkä. Elbetde olar basyşlar edip öz ýa hakyny höküni hökümetini ýörederler. ýaňky dil görkezme berip, onsoň ertir men-ä hiç zat etmedim, öz-özünden tapan adamy, öz kellesinden tapan zatlaryny edýär, şul kanunlary bozýar diýip aýdarlar ýüzüňize. Ertir sudda oturanyňyzda ýüzüňize aýdar, men, edil men saňa ýaňky karar berdimmi? Ýok. Onda näme üçin beýdýäň diýip, seni günälär. Şonuň üçin şu zatlara üns beriň, etrap polis bölüminiň başlyklary, etrapdaky işleýän ofiserler, welaýatda işleýän ofiserler, Aşgabat görkezme berdilaý zat diýip, görkezme hat üsti bilen bersin, ediň, jogapkärçilik şonda. Dil görkezmesini bolýa bolýa diýiňde ýaňky adamlara basyş etmäň. Bespolezno, siz günäkär bolduňyz. Sebäbi režim ýykyldy. Putin ýykyldy indi. Putin. Kime ýykyldy? Bul lagy kim? Hiç zat. Nyýaz söldirip, ýaňky metjide baryp, sadaka beren bolýar. Gorkup. Şol ýaly gorkak adam, muň ýaňky ne geroýçylygy bar, ne gahrymançylygy bar, gahryman ýöne medaly bar. Ne munuň ukyplygy bar, ne munuň inisiatiwasy bar, ne munuň öňe gidiş ýaňky pikirleri bar. Hiç zady ýok. bilen tirýek neme ur diýseň, hezil edip, onda çempion. Başga zady ýok a munuň. Näme üçin şul adamy biz milli lider edip ýörüs? Näme üçin şul adamy biz, aý, ine, Arkadagymyz diýip ýörüs? Olar ýaly narkoman, olar ýaly adamlary öldürýän, ýurdy dolandyrýan adamy öldürip, ýurdy basyp alyp, terrorist bolup gelen bolsa, näme üçin biz ony Arkadag edýäs? Kimiň arkadagy ol? Zulumçylygyňmy? Şoň üçin zulum ösýär. Kimiň arkadagy? Ýallaklygyňkymy? Ine ýallaklyk ösýär. Hany, ar-namyslyk, edep, paýhaslyk, adalatlyk, wyždanlyk, hany, patriotizm ösýärmi? Watançylyk ösýärmi Türkmenistanda? Ýok. Sen haçanda arkadag diýip gygyryp dursaň sen watançy ýok sen öz watanyň gorap halkyň gorap halk üçin hyzmat etseň sen duşman bolýaň onda diýmek halkam duşman da şulara şeýle bolýada öz pikirleriňizi Hormatly watandaşlar, biz siziň üçin işleýäs, ine Muhammet aga-da, menem, biz çykyşlarymyzy size bagyşlaýas, size ýaňky şul düşünjeleri düşündirjek bolýas. Käwagt bizem ýalňyşýas, käwagt maslahatlar berýäs size, siziň maslahatlaryňyzy diňleýäs. Ýazyň kommentariýada aktiw boluň, wideolarymyzy paýlaşyň. Siz ne pikir edýäňiz? Murada, men men bir zat aýtjak, ýüzlenjek derwada. Neme Hanamow ondan beýleki syýasy adamla öň, men 15 ýyl mundan öňçe gürrüňdeş bolamyzda hemişe aý halk hiç zat edenak, halk aýaga galanak, ozan hiç zat edip bolanak diýerdiler-de. Ähli soňky üç ýylyň içinde dört müňe golaý, dört müňden hem geçen eýýäm öňe çykan adamlar bar, sesini çykaran. Gije-gündiz häzir hem dowam etdirip gelip oturan adamlar bar. Ähli sizler, siziň toparlaryňyz, hemmesi täze döräldi. Ähli şular-da halk. Halky başga ýerden gözlemäň, halk şular. Ähli şular jandan geçip öňe geçen. Şularyň içinde Zor bilen hökümet hemme zady aýagyşana goýup, Türkiýe döwletine haýyş edip, millionlarça pul berip, Erdogany jinaýata garyp, bir tobar adamlar zor bilen Türkmenistana äkitdiler. Ähä şu öňe çykan adamlar. Biz şulary gollamasak kimi gollamaly? Biz halk çykmaýar diýdik. Ähä çykdylar, indi şolary golla. Biz daşary ýurtda gezip ýörük. Daşary ýurtdaky şu wagt biziň yzarlaýan adamlar gije gündiz oglanlar YouTube kanalynda, TikTokda zatda çykyş etýärler. Öz auditoriýalary bar. Şulary gollaýlyň. Ähä şular öňe çykan adam. Bir eýle pikir etýär, bir beýle pikir etýär, o falan, bu falan diýmek ol akmaklykdyr. Ol binamyslykdyr şu gün kun şony diýmeklik. Halk gerekmi öňe çykan? Ähä türkmenler çykdylar. Şu wagt dört müňe golaý biziň ähä soldatymyz bar. Taýyn. Öňe çykan. Gorkmany komment ýazan, sesini çykaran, sözüni aýdan adamlar bar. Berdimuhamediň şon ýanak ynamly güýji ýok. Ähä biz şulary eger gollaýbilsek. Şulary hereketini güýçlendirip bilsek, biz uly güýç daşary ýurtda. Biz Berdimuhamede gün bermeýäk. Indi häzirem gelbilenok, onuň ýygnagyna hiç wagt gelbilenok. Gelsin şu Takgöreli şol. Hany bir gelsin. Biz häzir näçe adam bolup şuny etdirmän otyrýok. Biz eger hemmämiz şu pikire gelipdi, öňe çykan adamlar gollaýlyň. Daşary ýurtda gahar-gazaply,

Berdimuhamediň ýegenleri-ä hiç, ol indi bireýýäm aradan aýyrdyk olary, praktiski aradan aýyrdyk. Indi öňki ýanagedi bilenak. Biz biraz hereketimiz daşary ýurtda, agzybir, şu siziň edişiňiz ýanak, onuň öwünde san on, iki ýüz, bäş ýüz, müň adam baryp, gyýykjyk edip, aýnalary döwüp oňarsak şony, Biz şony oňar bilsek, aňyrda şu haramzada hiç zat hem edibilmeýär. Biz şübhe şu wagtlar. Men şol üçin hemme öňe çykan adamlara aýtjak bolýan. Öňki oppozisionerdi, neme bolan, e, men işim ýok, öň näme edipdir. Şu gün kun öňe çykdym Berdi Muhammet beg nisliyemi. Gelin biri biri biri izinde duraylyň, bilelikde hereket edeyliň. Kahar, gazaply, bütün dünyade cemiyetçiliğin öňünde, pasolsvalığın öňünde, onun öňünde, Jenevada, kahar, gazaply hereket edeyliň. Berdi Muhammet anırda kıymılla bilmer yana edeyliň. Boldu Murad ağa. Dogry diýýäň.
Muhammet aga, şunuň bilen biz efiri gutaraýaly. Biziň şu günki aýtjak zadymyz, şu efiriň netijesini jemlesek, birinjiden-ä düýn ine Garaşsyzlyk baýramy boldy. Ine şo ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow özüniň halkdan garaşsyz baýramyny bellediler. Biz garaşsyz baýrammy belläp bilemzok, biz garaşly indi. Biz garaşsyz bolmaly. Olam garaşsyz baýramy bellemek üçin, garaşsyz bolmak üçin nireden başlaýar? Öz maşgalaňdan başlaýar. Şonuň üçin maşgalaňyzda adalatlygy, garaşsyzlygy goýuň. Ogluň bolýamy, gyzyň bolýamy, terbiýesini beriň-de, şoňa garaşsyzlygyňy ýaňky gorar ýaly düşünje bermeli. Maşgaladan soň köçä, köçeden soň etraba, etrapdan soň ýaňky welaýata geçmeli. Şeýdip, şeýdip biz aşakdan galmaly. Ýokardan-a galybilmeýäs, ýokarda diňe ýaňky korrupsionerler, hökümeti basyp alan banditler. Olardan bize tolk ýok. Biz öz özümizi galdyrmasak aşakdan, ýokardan bize kömek ederler, ýol açarlar diýip pikir etmeli. Şoň üçin Diňe öňe gitmeli Türkmenistan ösmeli biz indi bul diktator ýolundan sowlup normalny ýola bütin dünýä jemgyýeti nirä barýan bolsa yzyndan ýetyp şoly ozmaly başga ilajymyz ýok. Muhammet aga onda näme. Bolýa sag bol Myrat aga.
Şunuň bilen biz efirimizi gutarýas sag boluň size-de şular ýaly ýolly bolsaňyzam gelip goşulanyň üçin köp köp taňňarkasyn sag boluň.